Heno ar y byd ar bedwar, mae'r dyn yma'n siarad am y tro cynta am y cam drin nath e ddiodde tra'n blentyn ar Ynys Bur, Caldy. Dyw e riod di sôn am hyn yn gyhoeddus o'r bla'n, ond heno ma'n neud yn gwbwl agored. Plentyn bach, dim moyn plentyn yy twelve, thirteen, na. Llai bach.
Bach.
Hwnna yw paradise i paedofans.
Mae'n un o nifer sy'n awr yn cyhuddo'r mynach Tadeus Kotick o'i cam-drin ar yr ynys sanctaidd. Plant o'n nhw i gyd. A mae'n effectio nhw trwy bywyd nhw.
Mae cyfreithwr blaenllaw yn galw am gyfraith newydd a'n codi cwestiynau am shwt mae'r Eglwys Gatholig wedi delio ac ymateb i'r toreth o achosion o gam-drin. the church are covering things up and have been for a long time. There's still lots of cover-ups that I'm sure haven't come to light. A dwy flynedd ers i'r cam drin ar Ynys Bir ddod i'r amlwg, mae rhai nawr yn pwyso'n daer am ymchwiliad cyhoeddus.
Ynys Bîr, Coldy Island, dihangfa, paradwys medd rhai, darn fach o'r nefodd, yma yn ne orllewin Cymru. Ond i eraill? uffern ar y ddaear.
Mae'r ynys yn gartre i grwp o fynachod o Urdd Sistersiaidd yr Eglwys Gatholig. Maen nhw'n osgoi siarad diangen a'n canolbwyntio ar fyw bywyd syml, yn gweddïo a gweithio'n galed. Ond yn 2017, daeth i'r golwg bod hanes hir o gam-drin plant yn rhywiol ar Ynys Bir, ar ôl i chwe menyw ddechrau achos sifil yn erbyn yr abaty. ati. Mae dros ugain o ddioddefwyr erbyn hyn wedi wneud cwynion, a'r cam-drin yn mynd nôl i'r chwedegau. Leni nath Kevin O'Connell gysylltu â'r Byd ar Bedwar i weud i fod e hefyd wedi cael ei gam-drin yno'n fachgen. Nawr mae e'n mynd nôl i'r ynys am y tro cynta' ers yn blentyn.
Thank you.
Cheers. Yeah. Okay. Strange. Yeah.
Nath e ofyn i ni fynd nôl i'r ynys gydag e. Y tro diwetha fi oedd e ma, roedd e'n 11 oed. Coleau Island yn paradise. Oh, and beautiful. Uh, the Wel rwy'n waed â â fy â fy plant a beach a a volleyball a football yn yn rili sbesial.
Ar wyliau teulu yn wech oed ddiwedd y chwedegau, nath e ffrindie gyda un o fynachod yr ynys o'r enw Tadeusz Kotyk. A nôl gytre wedi'r gwyliau, gath e'r ddou lun hyn yn y post wrth y mynach. Father Tadeusz, It became very uh, special to me and and he he would i roi fi y cariad fi dim gael getre uh, for my dad.
Roedd e'n un o bimp o blant, a naw oed gath Kevin i wneud yn was allor a chael cynnig sawl gwyliau arall i ynys bir. wedi'u trefnu a'u hariannu gan yr Eglwys Gatholig yng Nghastell Newydd Emlyn. Ath e yno heb i rieni. Mae'n gweud mai'r tro yma gath e i gam-drin gynta. Mae'n cofio'r offeiriad Tadeusz Kotyk yn i dywys o'r trath drwy'r twyni tywod a'n cyffwrdd ag e yn amhriodol. Mae fe ffili deall hyd heddi pam na nath yr oedolion oedd yn edrych ar ei ôl e a'r plant eraill ar y trath roi stop ar y cyfan.
Nobody backs or nobody cares. Neb yn holi ble chi'n mynd a'r plant 'ma. No, no, never, never gofyn i fi, never gofyn. They trusted a priest, a monk.

Do'dd e ddim isie mynd, gan 'i fod e ofn y bydde Kotick yn 'i gam-drin 'to. Ond gyda'i frawd bach yn mynd, ro'dd e'n teimlo rheidrwydd i'w amddiffyn.
Landed on Goldie, there he is again for half a dreth and

O Buster Payton 'i 'nan in front of everyone. He was playing a waed o fi. A waed ei 'unan.
Yn grwtyn bregus ar ôl y gwylie, nath e ddechre diodde'n drwm o hunllefe a gofid cyson, gan ynysu 'i hun oddi wrth 'i deulu a'i ffrindie. Yn ystod sesiwn cyffes un bore yng Nghastell-newy, fe wedodd Kevin wrth yr offeiriad lleol, y tad Bill Hyam, am be nath y mynach iddo fe ar Ynys Bur.
Father Hyam gweud, Yym, Twt twt. Gwe- Cerdd adre yn gweud Hail Mary, Rose Hail Mary, uh, uh, which is a, a rose sy'n gweud i, i'n prayer for every bead, and that was my punishment.
Yn ôl Kevin, fe wedodd y tad wrtho fe hefyd y bydde Dyw yn troi ei gefen arno fe tase fe'n gweud rhywbeth cas am yr eglwys to. ac y bydde'r diafol yn cwato mewn drych ac yn dod i'w gymryd.
Yn arall was a, a, a severed hand, uh, a climb a few letter box, ran, ran the stairs, a top y gwely, uh, uh, and um, strangle me.
Dyma'r tad Bill Hyam ar y dde ym mhriodas un o'i deulu. Ar y chwith mae'r tad Charles Jeffreys. Mae Kevin yn gweud y nath e hefyd i gam-drin yn blentyn. Doedd gan i deulu ddim syniad o'r hyn ddigwyddodd. Nath Kevin gael yr hyder i ffonio Charles Jeffreys mis Mowrth leni. Mae'n gweud iddo wadu'r cyfan. Y diwrnod wedyn, nath e farw'n sydyn. Dros y blynydde, mae Kevin wedi methu siarad am yr hyn ddigwyddodd iddo fe. A nath e geisio rhoi diwedd ar ei fywyd ddechrau'r wythdegau. Nath e guddio popeth wrth ei wraig, Carol, hefyd.
Pan chi'n edrych nôl nawr a gwybod be chi'n gwybod nawr... Ie. O chi wastad yn gwybod bod rhywbeth yn poeni fe? O, o'n i wastad yn gwybod achos oedd e wastad bob wth- bob wythno- wel b- trwy amser oedd e'n co- codi gwed unwaith, dwywaith y- yr wythnos yn brwyddo. Fel nightmares oedd e'n cael arno fo. A shwt oedd rhein? O- o'ch chi'n clywed e'n codi a oedd e oedd e'n hala ofal arnoch chi de pan oedd e'n cael yr un llefen ma? O'n i oedd e'n b- cael y nightmares ma a o'n i'n o'n i'n pwtio fe i t'wod i c- i dino fe. Ond oedd e'n dyn o hunan a ddim yn mynd lawr wedyn a ddim yn cael coffi neu te neu rhywbeth a ffag yndyfe? Felly oedd 'i... felly mae bywyd wedi bod ers ers fi cwrdd ag e byth 'di bod. Bron i ddeugain mlynedd o hyn yn digwydd. O'ch chi... Nethoch chi byth holi fe, gweud beth sy'n bod neu oedd e jyst oedd e jyst... Do. Ond yr ateb o'n i'n ca'l oedd yym amser oedd y childhood fe plant amser yn blant fach yn blant 'na gyd yr ateb o'n i'n ca'l. Ond yy o'n i'm yn holi mwy wedyn.
Ond ar ôl i'r catalog o gyhoeddiade o gam-drin ddod i'r amlwg yn 2017, nath Kevin ffindo'r hyder i weud wrth 'i wraig. A be' wedodd e? Wel o'dd e bod yn wedi bod yn gwaith a o'dd bobol ddim dechre siarad yy ambyti pethe 'ma a gweud bod y pethe ddim yn wir ambyti codi arian a bobol ddim i t'mod isie Yym, isie arian, achos bod nw'n gweu- w- gweud celwydde o'dd e gyd e. Pan wedodd e bod e'n gweud celwydde, wel halodd hwnna rhwbeth trwyddo fe fi'n credu, achos o'dd e gytre o'dd o jyst gweud dath y cwbwl mas. A wedyn o' 'na eighteen months yn ôl a o'dd e'n gweud cw- wedodd y cwbwl wedyn.
Shwt beth o'dd hwnna i chi Carol pan o'dd e'n gweud popeth ar ôl yr holl amser chi 'di bod ag e o- Ie. ac yn o'r diwedd mae e'n rhannu popeth? Fi'n credu o'dd e'n relief iddo fe Achos mae wedi cod- cadw fe mewn gymaint yn yde? Ch'mod, ar ol gymaint o flynydde mae'n ffili neud dim byd ambyty fe. A nawr mae fe meddwl bod mae rhaid i fe weud rhywbeth amdano'r peth achos mae fe jyst yn gwe- wedi gwesgu gymaint arno fe.
Ers rhannu'r gyfrinach 'da'i wraig, mae Kevin a Carol 'di bod yn trio ffindio'r gwir am beth ddigwyddodd. Ac yn rhan doi, bydda i'n gofyn pwy oedd yn gwybod a be sy'n cael ei wneud nawr? Wel, mae hyn yn drewi o cover-up ofnadwy. Um, ni angen atebion. A mae Kevin yn mynd â fi i'r union fan lle gath ei gam-drin yn fachgen diniwed ddechrau'r 70au. It's horrible. Fel fi moyn gweld. Dim yn ôl tro, dim byd. Chi'n cofio hwn i gyd, Kevin?

Ynys Bur, neu Cauldy Island. Ynys sy'n croesawu milodd o dwristiaid i fwynhau harddwch a llonyddwch Sir Benfro. Ond ynys hefyd

Mae Kevin 'di dod nôl 'ma heddi achos bod e isie wynebu Ivo Ganod, a'r hyn sy 'di bod yn boen meddwl iddo ers yn blentyn.
Remember which way now. That's one bit. That's not the bit I'm looking for.
Ni'n cyrraedd adfeilion hen briordy Pen Draw'r Ynys. Mae e moyn ffindio'r hyn sy 'di bod yn 'i hunllefe, cyhyd. Fe edrych i'ch cerrig sgwâr fel seat. Maybe still fyn 'yn, fi dim yn gwybod.
Crwt un ar ddeg oed oedd e pan ddoth yma ddytha. Ond mae'r atgofion yn gryf.
Move fyn 'yn.

Mae Kevin di mynd nôl lawr i'r pentre nawr. Cyfle i fi edrych o gwmpas y lle yma. Peth cyntaf sy'n taro chi yw'r drws 'na ti Kevin i fi. Drws anferth. A ma jyst meddwl am y drws na'n cain glep ac yn gadel crwt bach be, naw deg, un ar ddeg o'd miwn myn 'yn y ben 'i 'unan, gyda llwyth o ddynion. Ie, mae'n anodd dychmygu yndyw 'i?
Ers 2014, mae 21 o bobl wedi riporto Tadeusz Koutyk i'r heddlu. Ond roedd hi'n rhy hwyr i ddwyn cyhuddiadau troseddol yn ei erbyn e. Buodd e farw yn 1992. Mae 'di dod i'r wyneb serch hyn bod yr Abaty wedi cael gwybod am droseddau Kotick erbyn 1990, ond ddim wedi riportio i'r heddlu. Yn hytrach, Nath yr abad ofyn am faddeuant gan y dioddefwr. Yn 2016, ar ôl i chwe dioddefwraig ddechrau achos sifil yn erbyn abaty Ynys Bur, wnaethon nhw dalu iawndal i'r menywod. Wnaethon ni ofyn i'r abad presennol, y brawd Daniel Van Zandvoort, am i ymateb i'r dystiolaeth ddiweddara bod Kevin hefyd wedi cael ei gam-drin yno. Er i ni gysylltu sawl tro, Nath e ddim ateb. Mae Kevin yn gandryll nad yw'r abaty wedi'u cosbi am guddio'r gwir am flynydde. A bellach mae fe wedi mynd at yr heddlu i wneud datganiad am ei brofiadau.
Wnaethon ni ofyn i Heddlu Dyfed-Powys am gyfweliad, ond fe wrthodon nhw. Mewn datganiad, maen nhw'n gweud eu bod nhw yn ymchwilio i'r achos, ac er nad oes modd erlyn y sawl sy' 'di marw, maen nhw yn ymchwilio'n llawn i unrhyw un â chysylltiad i'r drosedd. O ystyried yr achos yn gyflawn, maen nhw'n fodlon eu bod nhw wedi gwneud yr ymholiadau priodol.
Mae 'di dod i'r amlwg hefyd bod y ffeiriad nath ddwytho yno wedi garcharu yn 2010 am lawr lwytho canodd o lunie anweddus o blant. A blwyddyn yn ddiweddarach, gath paedoffeil 'i ddal ar yr ynys ar ol cuddio yno am saith mlynedd. Gall ei garcharu am gael miloedd o luniau o gam-drin plant yn ei feddiant. Yn 2017, nath yr Aelod Cynulliad, Darren Millar, alw am ymchwiliad cyhoeddus i'r hanes o gam-drin ar Ynys Bur. Why the Abbey didn't report things to the police when they ought to have done when things were brought to their attention. We also need. Wel, mae hyn yn drewi o cyfryp ofnadwy. Yym. Ni angen atebion, pwy sy'n gwybod be, pryd a pam? A nawr mae'n galw eto ar Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad cyhoeddus i abaty Ynys Bur.
Gwrthod ein cais am gyfweliad nath y Llywodraeth, ac mewn datganiad fe ddwedodd llefarydd eu bod nhw'n parhau i gael eu harwain gan yr heddlu, ac y bydden nhw'n ail ystyried y mater tase gwybodaeth newydd yn dod i'r amlwg.
Mae Abaty Ynys Bur yn rhan o'r Urdd Sistersiaidd sy'n atebol i'r Pab, ac ers yr wythdegau mae'r Eglwys Gatholig wedi gwynebu ton ar ôl ton o gyhoeddiadau cam-drin plant yn rhywiol. Mae'r cyfreithiwr David Greenwood wedi gweithio ar nifer o'r achosion hyn yn erbyn yr Eglwys Gatholig.
It's a massive systemic problem with the Church. The, the internal rules, and the way in which they defend their reputation has created this space in which paedophiles can get away with it. Mae'n galw am gyfraith newydd i wneud hi'n orfodol i fynd at yr heddlu os oes gan rywun wybodaeth am gam-drin, ond hefyd am ymchwiliad cyhoeddus i Ynys Bur, a'n gweud bod rhaid dysgu gwersi o'r gorffennol.

Wnaethon ni gysylltu ag Esgobaeth Menevia sy'n ymestyn o Dde-orllewin Cymru i Aberhonddu. Maen nhw 'di cynghori'r ynys dros y deunaw mis dwetha ar eu polisïau ac arferion amddiffyn plant. Ond fe wedodd yr Esgob Tom Burns bod yr Abaty wedi mynnu cadw rheolaeth lawn dros unrhyw achosion hanesyddol ac yn y presennol neu'r dyfodol. Gysyllton ni hefyd da'r Urdd Sistersiaidd sydd â gofal dros yr Abaty, ond wnaethon nhw ddim ateb.
Fe ofynnon ni i Bencadlys yr Eglwys Gatholig yn Rhufen am i hymateb nhw. Fe gyfeirio nhw ni tuag at wefan oedd yn esbonio'r rheidrwydd a'r esgobion i ymchwilio i bob cwyn a chyd-weithio gyda'r awdurdode.
Dyw Kevin a'i wraig ddim di gallu cael plant. a mae Kevin yn teimlo mai'r trawma iddo fe'n blentyn a thihatal. Mae fe 'di talu teyrnged i Carol droeon ers i fi gwrdd â'r cwpl ddechrau'r flwyddyn. Mae cefnogaeth ei wraig yn holl bwysig iddo fe ar ei daith am gyfiawnder. Mae moyn gweud cwbl nawr, yndyfe? Mae moyn i pob un gwybod shwt Bod bod bod e wedi digwydd yn y ll- yn Coney Island 'de? A shwt gymint wedi digwydd 'na.
Odd e'n sôn am pa mor grac yw e dal i fod. Shwd y'ch chi'n timlo am be' ath e drwyddo? Fi'n grac bod bobol fel 'a wedi dod yn rhydd a gymint o beth ma' n'w wedi neud i'r plant 'ma. plant o nhw i gyd. A mae'n effecto nhw trwy bywyd nhw.
Beth fydd yn neud pethau'n well, mae chi'n meddwl, i fe yn y pen draw? Be mae e moyn? Beth i chi moyn, Carol?
Wel, i pob un i ddod mlaen i weid popeth yn beth sydd wedi digwydd na, achos chymod, mae fe jyst yn sarnu bywyd bobl, dwi e? Yn sarnu bywyd lot o bobl.
Mae yna ymchwiliad ar waith i achosion o gam-drin plant o fewn yr Eglwys Gatholig yn y Deyrnas Unedig. Ddiwedd y mis, maen nhw'n cynnal gwrandawiad i benderfynu a fydd Ynys Bur yn rhan o'r ymchwiliad hwnnw. Dros y blynydde, mae Kevin wedi gode o iselder a phroblemau iechyd o ganlyniad i'r hyn ddigwyddodd iddo fe. Mae e nawr yn gobeitho'n dair y bydd y gwir yn dod i'r golwg.
It's something fi moyn neud a long time i dod fan hyn a helpo nightmares fi yn y ruins fi fi gweld nawr beth fi gweld mewn y mewn y nightmares fi ddim meddwl yn closio y g- y gyd yn until the truth dod mas and then maybe I can start a view.